N-ti a zuŋɔ ti tɔɣisirila zaŋ chaŋ din dee yi niŋ ka di nyɛla so yɛn ti a invitation bee invite di diba yi ŋɔ maa ka ti yɛn tɔɣisi imaa a malila a mabia ka o be silimiintiŋa bee a nyɛla silimiinga ka lala niriŋɔ ka o bela Gorim yɔɣu ka yɛn taai invitation bee a'a invite di diba yuŋ maa di topic ka ti yɛn tɔɣisi as usual yɛn suhila mabirigu yi ban pun subscribe beri ŋɔ maa thank you very much yi ban na yɛn kara ŋɔ maa share yi ma yi ban beri ŋɔ maa yi na yɛn share yi zaŋ zaŋ ti ban kara ŋɔ maa ka bɛ gba zaa kana n ti pahi ka ti di tab daanfaani di zuɣu. Yan suhila mabirigu maa zaaha, di ni yi ku niŋ ka a yi kana n-ti paagi bee n-ti cross li, ka di nyɛ a first time m-bala maa, videonim maa ti pun ŋmahi li mi n-tɔɣisi zaŋ chaŋ gɔri n yɛtɔɣa ka di zaaha ka di pun beni, so kpaŋ a maŋa. Please tim YouTube zuɣu n-ti all the watch O de vidio shɛŋa ti ni po zaŋ zaŋ tɔri ka di nyɛla Gɔrim Yɛltɔɣa maa zuŋɔ ti ni kpɛla zaŋ chaŋ invite bee invitation di yɛltɔɣa puuni. Niriba pam bɔhiri yɛltɔɣa di zuɣu zuŋɔ ti yɛltɔɣa maa daantabiga ku yɛn nyɛla so yɛn tahi invitation bee invite lala niri maa bɔ n-tu ni o mali. Bɔ nti ni niŋ ninvuɣ so bɛn tiri invitation bee invite ŋɔ maa, a gba zaa mali di zuɣu di yɛtɔɣa ni ka ti yɛn kpe di zuɣu. N yuli m-bɔri ni Mister President on social media piligu din lee niŋ ka di nyɛla a mali so ka o bela gɔri n-yɔɣa luɣilikam ka lahi neei ma ka o yi be ka di nyɛla kadima a yɛl o mi ni kadima ni o ti ma kamani invite bee invitation. Ŋun lahi niri maa tiŋ kani ka o be, o ni neediri binshɛɣu, o gbana zaŋ chaŋ tiŋ maa ni, o ʒii gbana. Dini ka omaŋmaŋ yɛn kpuɣi n-ti pahi o yiŋa, o house address, o ni zaŋli n-zaŋ zaŋ pahi n-ti pahi ŋun maŋmaŋa Wayne sabila gbaŋ ka gbaŋ ŋɔ maa wuhiri ni kadama nyɛ ninvuɣu so wan bɔri ni o ti invite bee invitation ŋɔ maa, o bo n-lee nyaa, o tuzo nyaa, o bapiri bia nyaa, o ŋahibi bia nyaa, o tilihi ni nyaa shɛli, lala gbaŋ ŋɔ maa Wayne sabili mi. Di yi nyɛla lala ninvuɣu so ŋun tira invitation bee invite ŋɔ maa, Ŋuna o talahtali ni nyɛla shɛli ŋɔ maa, o ni yɛli zaŋ niŋ, o mali paɣa, o mali bihi, o bihi maa yuya, nyini lala ninvuɣ so ŋun yɛn ti invite bee invitation ŋɔ maa gbaŋ maa puuni, a min o talahtali di ti ni o sab gbaŋ ŋɔ maa, ka gbaŋ ŋɔ maa ka di paai Ghana yiŋa. Ŋuna lala nir ŋɔ maa, o passport photocopy. ni o binshɛɣukam zaaha, ka ŋun yɛn zaŋ o binshɛɣukam maa zaaha, o tɛlifon namba, o daa dirɛs ni binshɛɣukam zaa, o infɔmɛshin n-ti pahi o lɛtahɛd ŋɔ maa ka o zaŋ zaŋ pahi di zuɣu o binshɛɣu din nyɛ nyini lala nir ŋɔ maa, ka di kana ti paagi nyɛ ŋun be yiŋ ŋɔ maa, nyɛ ŋun be yiŋ ŋɔ maa mi. ka a gba zaa naan kpuɣi o ni pun sabi gbaŋ shɛli n zaŋ ti a ŋɔ maa, dee n zaŋli nyɛ n gba zaa a passport ɛɛn n ti pahi nyɛ man maŋ a bank statement. A lala bank statement ŋɔ maa a police report di binshɛɣu kam zaa n zaŋ pahi di zuɣu. Country shɛli bee tiŋgbani shɛli ni o ni beni ka try invite ŋɔ maa ka a zaŋ zaŋ chaŋ n ti zaŋ zaŋ ti n ti pahi nyɛ maŋmaŋ email ni a telephone number ni a gba zaa ni be luɣi shɛli polo maa di daa address ka bɛ laɣim di zaa ha n zaŋ zaŋ zaŋ niŋ wula n zaŋ chaŋ ti ti lala tiŋ maa ni yɛn chaŋ ti niŋ appointment a yi submit li naagi di saha bee m boli dabisili n ta email bee ka bi call a n ta appointment of interview. A yi deegi lala appointment of interview ŋɔ maa ka lala dabisili ŋɔ maa paagi a ni chaŋ appointment of interview ŋɔ maa di yɔrimi a ni yɔri di zuɣu. A yi chaŋ dindali maa a passport maa ni a binshɛɣu kam maa zaaha deei bɛ a bɛ ka chɛ piligu maa mali late maa di pun kamina ninvuɣu so di nyɛla o nyɛla a ba pira a tuzɔpaɣa n-nyɛ o O ni nyaɣi binshɛɣu zaŋ zaŋ ti a ŋɔ maa, daŋ gbaŋ maa ni binshɛɣu kam maa zaaha n-ti pahi lala nir maa daa address ni o email binshɛɣu kam zaa pun be gbana ŋɔ zuɣu ka a niŋ wula ka bɛ zaŋ zaŋ zaŋ ti a na ka yi naan zaŋ chaŋ ti submit Ghana ha lala tin shɛli a ni niŋ a ni bɔri li ŋɔ maa ka bɛ naan zani ka ti a lala appointment ŋɔ maa ka a kana. A yi kana Dindali maa bɛ yɛn niŋla lɛnyi laa niriba ŋɔ a mali interview niŋ bo a ni zaŋ gban shɛŋa zaŋ sɔŋ ŋɔ maa ni a baŋ statement ŋɔ maa bɛn chaŋ di puuni n ti check li ka bɔhi a ni tumdi tuun shɛli laa niri maa a boli lee nyɛ o kaman wan daa pun sabi gbaŋ shɛli n yɛli na o nyɛ a ni nya binshɛɣu zaŋ zaŋ ti o ŋɔ maa laa di same thing maa o yɛn daa yɛli na ka dama o tuzɔro o nya di tum ni a gba zaa yi chaŋ bee ti bɔhi ka a gba gbubi n tuzɔpaɣa n nyɛ o. di yi nyɛla a ba piri bia nyɔ a ŋahibu bia nyɔ a yi chaŋ nimaani the same topic maa di tom ni ka dama a yi chaŋ ka a gba zaa chaŋ ti yɛlo the same thing a binshɛɣu kam ni nyɛla a niri ŋɔ maa a ni yɛbo nimaani ŋɔ maa nyɛ ni yɛliba laa yɛtɔɣa shɛli laa hali ti naanwa from there bi wum a ziliŋ kom ka a naan niŋ wula ka a naan kuli? Ka bɛ ti a tam m ma bakɔinima ayi bee bakɔinima ata, a ni yɛn respond. Bakɔinima ata maa bee two weeks maa ni paana bee bee one month maa ni paana, a ni nya labisigu. Di yi nyɛla bɛ yɛn ti a mi din kana a passport maa zuɣu ka bɛ wuhi bɛ ni din kana, pɔi mi ka di ni ti yɛn kana A yɛn nyɛla through message a email zuɣu maybe a result la di kana dabisiri yaa ka zaa bɛ need a bɛ office maa puuni a ni daa pun chaŋ luɣi shɛli polo maa bɛ yɛn labisi li mi na ka di kana ti bɛ VNFF office global Ghana so di yi kana nimaani ka a chaŋ di saha n nyɛ ŋɔ ŋuna a pun nyɛ email message ni kadama eeh dabisiri yaa ka zaa ka bɛ na ti pick a ayi a bini maa, a resource maa. So a yi chaŋ nimaani in maa a yi nyɛli bee a bi nyɛli. Gbana shɛli ni daliri shɛli zuɣu din zani ka bi taali, bini zaŋ la a gbana maa ni binshɛɣu kam maa zaŋ zaŋ taa ka di wuhi maybe daliri ŋɔ ni daliri ŋɔ ni daliri ŋɔ ni daliri ŋɔ zuɣu ti bi saɣi zaŋ zaŋ taa yɛltɔɣa maa di zuɣu din ka bi booni li deny la bi deny a binshɛɣu kam. But a yi nyɛ deny a passport zuɣu ka di nyɛla Europe ka a chaŋ ti apply bee America ka bɛ niŋ a deny miri ka a bo yom yom ni a lan chaŋ tin shɛli n ti lan niŋ another invitation yaha because daliri shɛli din tahili ka bɛ deny ya maa lala daliri maa Shingin maa dina be di zuɣu so a ku tooi lan niŋ parim parim ni a bɔri invitation. A lan niŋ parim parim ni a niŋ invitation yaha bɛ lan deny ya yaha. A mi miri ka a chɛ ka a passport puuni ka bɛ deny ya kaman a visa n-daam n-yi n-ta zuɣu. A bi baŋ ni a nyɛla a nir ŋɔ maa a passport ŋɔ maa din tooi chaŋ. blacklist. Di zuɣu bɔhi shɛli ni beni ka a yi mali bee luɣi shɛli polo din bi tooi neeg a nini as usually n telephone number a mali bɔhi shɛli maa a yi kpɛna nyin ka o kpɛm straight to the question m bɔhi ma lala bɔhisi ŋɔ maa n niŋ ya tariga ni nyɛ shɛli ka n labisi zaŋ zaŋ ti a visa bee invitation di process yi niriba ayi ŋɔ maa Ŋɔ ŋun beni ka bɛ tira n yeli be laa tiŋ maa ni ka tiri sheli ŋun be ka yen taai invitation maa ŋɔ ŋɔ ŋuna bɛ bi need o interview bɛ bi bo ŋɔ ŋuna o ka interview sheli ni bɛ boho wula n nyeli ŋɔ o ni ko sabi letter sheli zaŋ tam maa dini n nyeli ba nyi ninvuɣu so ŋun yen yisi Africa naa kara ŋɔ maa n nye ŋɔ ŋɔ ŋuna a neediri la interview bɛ niŋa Interview, Interview ŋɔ maa yɛn wuhi ni kadama bɛ ti ma bee bɛ di ta di zuɣu a yɛn niŋ a binshɛɣu kam ka di nyɛla invite bee invitation kpaŋ maa maŋa ka a baŋ statement maa ka di nyɛla yi bi chaŋ ti yuusi so dini n-zaŋ zali niŋ. So yuli n nyɛli, so bank account n nyɛli, paɣa so n nyɛ o bee do so n nyɛ o ka i chaŋ ti deeg o bank account bee ka ko nashim maani ka o kpe yɛm bimberi puuni, yuli maa mini bank account maa ka dini n nyɛli, so dini n nyɛli ka bɛ bɔri ni bɛ zaŋ zaŋ zaŋ taai laa nim maa zaa ni chaŋ ti paagi maa ni daliri shɛli a ni yɛn zaŋ zaŋ tiba. Ka di wuhiri na ka dama ŋmahinli laa invitation bee invite shɛli ŋun tira maa, tizuɣu paɣa maa bee ninvuɣ so ŋun tiri a li maa, bɛ yi ti a li ka a yi chaŋ, a nyɛla ninvuɣ so ŋun yɛn labin a back. A ni yɛlibu laa daliri ŋɔ maa chɛ ka di mali yaa. Ŋmahinli, di yi nyɛla a malila tuun shɛli ka a tuma mali yaa ka n ka mi ka a binshɛɣu kam maa ka di mali strong, ka di wuhiri na ka dama laa message ŋɔ a ni chani ŋɔ maa, ayi, bɔɣu yɛn chaŋ ti niŋ. ni chaŋ ni lan labina a intaviu maa puuni, zaŋmi daliri shɛli din mali yaa ka di wuhiri ni ka dama yi tim a invitation maa ka n yi chaŋ, man ku chɛmi ni n ti puhi ka kana. Bɔ zuɣu? Di yuumi ka yi nya taba bee wula zuɣu, zaŋmi daliri shɛli din mali yaa ka di wuhiri ni ka dama a yi chaŋ, a ni labina back Ghana a ya, a bi neediri bɛ ya maa ni. Lala nir maa zuɣu ka yin ku chɛ ni a ti puh o. A yi bi zaŋ lala daliri din mali yaa ka a yi chaŋ ka a zali n kom ka di ti wuhir ni ka dama nyin ni chɛri ŋɔ maa ka a yi nyin ni chaŋ nyin ku lan lab na. Bindee ni ku nyɛ din lahi lahin li bindi na ya. Di zuɣu duuri a yi chaŋ ka bɛ yi ti yɛn bɔhi lala bɔhisi, chɛ ka a daliri nam maa mali yaa wuhir o ni ka dama ni chɛri ŋɔ maa ni yɛn kam na. n yɛn labimi na. Tuun shɛli ni a ni be na a income of Ghana chɛ ka laa biriŋ maa ka di gbirisa ka mali yaa di yɛn chɛ ka a ni bɔri binshɛɣu maa ka di nya. Di zuɣu zuŋɔ ŋɔ ti tɔɣisiri la zaŋ chaŋ ninvuɣu so ŋun ni tooi tahi invite ni bɛ invitation a mini o sunsuuni din tu ni yi mali binshɛɣu. Ŋun ŋun din kuli nyɛla o nyɛla citizen, o mali binshɛɣu kam, o daa address, o binshɛɣu kam zaaha, o email, o telephone number, tiŋ maa tin shɛli o ni yuli maa, bɛ box number, din din maa zaa o zaŋ zaŋ taa. Di naan maa, tiŋ maa o ni be state shɛli maa, street number, binshɛɣu kam o zaŋ zaŋ taa. Din kpalim maa, Pali naa sani nyin needila interview o ka interview di zuɣu invite bee invitation di process ni chani shɛm n bala maa ayi bi mi di niŋ ka di nyɛ paɣa so beli silimiin tiŋa silimiingi n nyɛ o bee waa ka o yɛ oh n dee n taala invitation n di bɔri ni n taai invite ka no di lan ni neediri ni o mali bin shɛŋa ni di ni tu ni nyɛ ŋun ninvuɣu so ŋun yɛn ti ŋɔ a gba ni mali binshɛɣu di yɛtɔɣa ka m mi na tɔɣa suŋ maa naa ni saɣira Dabisili ŋɔ bee di ʒini ti n tɔɣisila din mi nyɛ visa application din nyɛ tourist visa application di mi gba zaa yɛtɔɣa ka ti n ʒini n tɔɣisiri gba zaa yɛtɔɣa. Stay tuned.